Yesu Kristo ƒe ʋua ɖe, netsi dze eme. Ne Mawu mate ŋu aƒo nu kple mí direct, vɔ ate ŋu alé via tsitsi wu awui ha ɖe mía ta ɖe, I don't believe in that thing. Mídi be míakpɔ ŋgɔgbeɖeɖe. We need logic and common sense. We need development. Yo, tɔnye weme do gbe na amesiame va agbe ŋke ƒe ava la dzi. Egbe nui medi be magblɔ nye be akpe ɖaɖa ne yi na nye ƒe subscribers woe, ame yiwo le videoa ma, ame yiwo le comment ŋlɔ le videoa te. Ehiã be nanɔ comment ŋlɔ. Ehiã, ele veve ɖe be naŋlɔ comment. E, nu sue ɖe ko me be makɔ da ɖe miaƒe ŋku me. Yi nye comment yi mia nɔvi yi le America eŋlɔ kɔ ɖo ɖa. Ebe.

I'm confused. Eya nye comment yi mia fo yi le America eŋlɔ kɔ do ɖa be ɖeko yi hiã kpekpeɖeŋu vɔ ma de nu yi me xlẽ fifi la gɔme hade be ame tsitsiwo woase ne woakpɔe be leke miawɔe. Mele gblɔ be ʋeɖukɔ ehiã be miawɔ ɖeka. Ɖeka wɔwɔ le veve ɖe. Mebe míawɔ ɖeka ɖe ɖeka wɔwɔ ele veve ɖe. Nɔvinye, ne èva gbeŋke ƒe aʋala dzi, edze be nàdi naɖe nàsrɔ̃. Mele sesewo me tsitsi na be makɔ comment kple nuziwo le vava me, ma, ma, eh, leke, eh, communication se, site wo abe WhatsApp group kple tɔwɔe makɔ va, makɔ va. Vɔ tadodzinyɔwo le veve ɖe. Nya yi mexlẽ fifi la le gbɔgblɔ be ɖe. Mía tɔgbuiwo ƒe gbɔgbɔ yi me menɔ gbɔgblɔ be sesẽ, yi wɔe be mele amewo yɔ ame yiwo le Kristo gbenɔnɔa me mele wo yɔ be no trɔ gbɔ va e mía tɔgbuiwo ƒe kɔnu me ɖe. Tsɛ ta gbɔgbɔ mawo alo ŋusẽ mawo nɔ anyi ya yovowo va fi mi. Wova defeat mí, wova ɖu mía dzi, wowɔ colonialism, wowɔ slavery kple etɔwoe. Biabia gbãtɔe ma. Evelia be ɖe gbɔgbɔ ma ɖe tsia ta womate ŋu akpe ɖe mía ŋu ne míate ŋu awɔ míate ŋu awɔ wɔ eŋu o, míate ŋu awɔ keke o. Leke ta gbɔgbɔ ma mate ŋu akpe ɖe mía ŋu ɖe ne míawɔ technology, míakɔ develop mía ɖokui gaŋkui yi me tsɔ ɖe ŋku dzi kura tsɛ ɖe? Ni mete ŋu nɛ wɔ o. Be agabia se lo, mayi dzi. Wotɔ ɖe fi ma ya wova fi míaƒe kesinɔnuwo kple tɔwɔe. Nyitsɔ magbɔnya e, babia yi wòbia ema. Nyitsɔ menɔ mɔ dzi ale be meva ke ɖe video ɖe ŋu yi nye tɔgbui Midawo, Dɔkta Kagbo, ku mɔ dzi. Eŋlɔ nya ɖe ɖe ekpe dzi nɔ nu fia le Pan African TV dzi. Nya yi wògblɔ ɖe, ewɔ triangle teƒe etɔ̃ ŋgonu. Nu gbãtɔ yi wòŋlɔ ebe, leke nuwo. Dukɔ yi nye ŋɛdukɔ ɖe, míawoe le titina na lekewɔnua. Ne míkɔ akpa ma kɔ da ɖe axadzi ɖe, kɔna gbãtɔ ɖe ebe kesinɔnuwo, le axadzi nɛ ɖe ebe atsɔdonuwo, atsyɔdonuwo, lekewɔnuwo. atsɔdonuwo. Edewo ƒete gɔme. Yi ne womekpɔkpɔ video ma nyo be nakpɔ videoa. Madze agba makɔ eƒe link kɔ da ɖe videoa te kple susu be eŋu eve ŋutsu eve nyɔnu nava yi ke ɖe ŋu nasrɔ̃ na ɖe. Ok. Mage ɖe me. Egbe nya yi me yi di be ma ka si ŋu yi le veve ɖe nam le eme ɖe. Ne ekpɔ video ya dza agba ne na kpɔe be ate ŋu ame kple ame tsitsi ɖeka eve ɖe wa. Nu kpɔe nu kpɔ be nyateƒe gblɔ mi na lo aha tsoe. Míaƒe gbɔgbɔwo ɖe nye me xɔ se be wo wɔ dɔ. Míaƒe gbɔgbɔwo wo wɔ dɔ. Nɔvi, Egypt me be mía meyibɔwoe tui. Tɔgbe de gɔme be míaƒe lekewɔnuwo dometɔ ɖeka. Eya nye egbe nyui ɖo. Yevuwo va xɔe le mía si. Eya nye míaƒe downfall zi ɖeka. Magblɔe be defeat mele easy o. Nu yiwo yɔna be defeat, ame ɖe ava ɖu dziwò ɖe menye nu vie o. Mí ameyibɔwo generally le xexea me mí lɔ̃ amegbetɔ. Mí lɔ̃ amegbetɔ. Mí me lé fu yevuawo o. Fifia míaƒe ŋku ʋu ɖi eya ta wòwɔ abe míele yevowo kpɔ be haɖe vɔ̃e yewowɔ kpli mí le anyigba ya dzi ta. Made egɔme na wòe. Ne míele devil di ɖe, yevo, eya mate ŋu adescribe be enye devil. Haɖe be wova mía dome ɖe, nu gbãtɔ wova enye be wova abe asitsalawo Wova abe nu ka? Asitsalawo, nɔvinye. Wova abe tourist. Wova abe eh, eh, leke nu ka? Non, eh, non-profitable organization. Yiwo le Afrika fifi la gale dɔ wɔ. NGO wo va abe researchers woe. Ta wo va tu mía tɔgbewo ɖe, mía tɔgbewo kɔ dzi fa kplɔ woe. Fia wo kesinɔnu fifi la yi me gale nu ƒo kpli wo ɖe. Egale dzɔdzɔ. Ne yewo vo tso le yewo vo de America, Britain, fika wo tso, wo va Africa ɖe. Nui míaƒe nukalawo alo bɔkɔnɔwo alo ŋgɔgbenɔlawo yiwo le dulélawo nu wo wɔna nye be wokplɔ ameawo ge ɖe na ɖe mekpɔ videowo sugbɔ va yi ɖe YouTube na va ke ɖe ŋu. Woakplɔ wo afia wo. Ame ɖewo kura wogali wo initiate ɖe míaƒe e dukɔ me. Hade lɔlɔ̃ yi le míaƒe dzime na yevuwo ta. Lɔlɔ̃ yi le dzime na ameyibɔ haɖe be nuka? Mídi be míalɔ̃ mía nɔewo, ɖekawɔwɔ, ya Mawu mɛ ɖe mía dome. Mía, míaƒe dzime, Mawu aɖe míaƒe dzime ya wòle. Eya yewo no kpɔe si gbeɖe, ke Mawu ada afɔ dzi. Wova mía dome eʋe dome. Wova gbã le Egypt, wova tu mí ɖe. Mímexɔ wo abe ame vɔ̃ɖiwo. Mi xɔ wo abe nyui, ame nyui. Wo yi wo trɔ gbɔ va ya va du mía dzi. Hade be mi kɔ lɔlɔ kɔ xɔ woe ta. Wo fi mía ƒe kesinɔnuwo, lekewɔnuwo, nu sia nu le Egypt. Amegbetɔ yi nye mía ƒe, mía ƒe dukplɔla wɔe ɖe, mía ƒe manufacturer wɔe ɖe, wɔawe le America me le tsitsina wɔe gbe. Wo buwe, wo buwe, mi bu amewɔe. Ya ta wònye be wolé ame mawo, mía ame yiwo míte ŋu si ɖe míawoe le tsatsa le toto le le le tsatsa le Afrika e, e, nyigba dzi. Míva nɔ mía ame yiwo mígblɔ nɔtse ya míate ŋu agblɔ eve dukɔ míate ŋu agblɔ be nɔtse koe ya míva míva tso aƒe ɖo. Technology nene nɔ mía si le fi ma. Basically what we can survive with. Nu yovo fina ye ma.

vɔ he yovo ya kɔ eya kɔ yi ɖe nuka ova yi wɔ kpli the same technology vɔ ne me da si ne me da si the same technology mi aga te wa he asi aga kpɔ the same tune different different tune Est-ce que le Babia Sebede Míaƒe kɔnu yi me be le mía si yi me la, amewo yɔ be ne wotrɔ va eve dukɔ me ɖe, ne wotrɔ va míaƒe kɔltsa me ɖe. Eske be gbɔgbɔawo ɖe fi ne wonɔ aƒe meli tsitso mete ŋu le technologia develop o. Ne nana amegãwo nu se. Ŋdodo yi me kpɔ ma tsi na eske ye anye be ɖe. Kple wo yi do ma yi di be abia ba be amea vɔ menya le yi na bia wo ɖe. Eya nye be we are not improving. Na ame ga nya kpɔ ga vi ɖe ko ɖe ya tu xɔ no nya be yi yovo de gbɔ va. Number three, edi be ya ƒle fridge yovo le zazã. Me bia se be ɖe aleke ma guitar yi le asi nye fifia the best option yi le asi nye dze be ma wɔ nye be aleke yovo wɔ guitar ya. Ne ga le asi nye ɖe nye tse ma wɔ guitar ne ma dzra na me ɖe. Ame yibɔ me wɔ ne o ao. Amɛbɔ nuyi amɛbɔ yi wowɔ na kɔe nye be maza ganye kɔ ƒle nu ne mava do agbe. Agbe dudu vivie na mi amɛbɔwe. It's one of the reason. Ya ta mi tsi teƒe ɖeka mɛtɔ ŋu le ŋgɔgbe kpɔ o. Mia de kɔ nu yi me le yɔyɔ be amewo no trɔ gbɔ va no va nɔ me ɖi. Mi we are not modernizing it. Blema blema ale yi mi gale tso mia tɔgbiwo ŋɔli ale yi wo gale legbawo me sigbe ko gale mɛ va se ɖe gbe.

Gbɔgbɔawo le mía si. Excuse me, adzɔ dzi nam be wòava yi ka wò wò afakala alo bɔkɔ nɔ ɖe wòate ŋu ava yi ka na ɖe agblɔ be yidi be ɖevi ya nenye technology. Excuse me to say, fifi lae mele nu ƒo kpli wò ɖe. Ne technology wokpɔ ɖevi ɖe technology le esi ɖe, Yevuwo ava kɔe ayi ɖe eh, Europe. Woava kɔe, woava wu ɖevia kɔ do ɖa mí. Menye zi gbãtɔ nye ame le gblɔ o. Míkpɔe. kple ŋku nɔwo be ɖevia enyi e eh, he is a talented boy woakɔe kɔ ɖo ɖa yovo ɖe kaka ɖevia ne gbɔva aha nu mo aha aha mutɔ ya ozo ne ɖe mi di be mia develop me me be kantaka le Ghana mi me te ŋu develop o me te ŋu develop o eʋe dukɔ eske le ba bia se be ɖe kple ame tsitsiwo dukɔ gãwe dumefiawe ebe tsɛ ta Ya me be no trɔ gbɔ va, no dzo le Christianity me, no va mia, mia pe kɔ cha me. Ne mia kpɔ ngɔ gbe dede, mawo dɔ la oche mete ule wɔ. Yesu Christo kple tɔ che mete ule wɔ. Wawo ya me le, me le tutu be le, no wɔ na de ne mia kpɔ vivi la gbe ya me. Ogbe be yi ma wɔ hade be yi odi be yi wa va yi zɔ le jipota. Wodi be yewoava yi dɔ zɔ le dziƒo. Ta Kristotɔwo ya womele eme o. Vɔ mía ʋe dukɔ me le gbɔgblɔ be ʋe dukɔ. Tɔgbewo ƒe ʋui le lãme na wɛ. Mele tsitsi na wɛ be ɖe. Eske be aleke wojɔ gbɔgbɔawo nɔ fima. Ya mete ŋu modi na zbandi o. Ya wònye be nuka? Gbedegbe ƒe bandia ya ko mi gale zazã. Aleke wɔ míaƒe legba ɖe mete ŋu do awu yeye na míaƒe legba o? It is not changing of culture ao. Mebe mía brandi. Megblɔe le nyo video ɖeka me be bɔkɔnɔ enye, afakala enye, enyo fine. Menɔ nyo ɖevi me hã mese bɔkɔnɔ ɖe ƒe ŋkɔ alo afaka nye me nye me nya too much o vɔ. eyɔ ale be ee, nane dzɔ. Ŋutsua va dɔa me menya be eyae o. Ele e, ne kpɔe ɖe no tsi na be afaka la alo bɔkɔ nɔ eya o ma believe o. Small boy very ne kpɔ wo dressing ele very neat vɔ edzoe le ŋu ɖe no tsi na wa vuvu ta. No tsi na wa vuvu ta. Enyo be wazɔ ya afɔgbalo is fine.

Dze mía ne ŋu ne wòa nu mí megbe o, vɔ mí be mí brandi. Ne mía ka nuɔ ɖe, mí ka nuɔ ne mía kpɔ be ɖe mía te ŋu brandia. Eske be mí kɔ mía ƒe gbɔgbɔawo ɖe kɔ wɔ technology, mí kɔ wɔ eŋu, mí kɔ wɔ keke, mí ƒo nu kple gbɔgbɔ mawo no ga nyɔ. Mía tɔgbui yiwo nɔ Egypt va yi ɖe no ga nyɔ ɖe mía eŋe ɖukɔ me ne mía kpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe. Fifi la ame sia ame maganɔ gblɔ ke he yovo va fia fu mi vɔ ɖe woxɔ gbe le mía si abe ale yi tɔgbe gblɔe. Woxɔ tse le mía si, woxɔ gbe le mía si. Woxɔ míaƒe lekewɔnuwo, woxɔ nuŋɔŋlɔwo le mía si. Edukɔ kura tse wogaxɔ dukɔ le mía si, xɔ kesinɔnuwo le mía si, gaxɔ atsɔɖonuwo le mía si.

Maɖo ŋu ɖe ŋu eye wò titsa eye wò eve ŋutsu yi nye titsa le Voltaredge le Togo le Ghana ƒe akpa sia akpa le Benin gbɔ me. Ne le viwò Yesu Kristo fia mebia va yi be ɖe eya ta ko míanɔ yovo kpɔ abe míatɔ kple míanɔwɔe. Ne wowɔ nuɖuɖuɔ vɔ ɖe woakɔ amatsikɔ de me atsi na wo be export only. Yeovo ma kpɔ dziƒo akɔ safui kɔ na wò be nàyi o. Omi kpɔ mawo dɔla yibɔ kpɔ o. Eske ƒe nya yewo biam de, ma ƒoe kɔ de fima ne, ne, ne kpea ne sɛn vɛ de. Be de, mia me yibɔ wɛ, mia eve dukɔ de, mi me le tsitsi o. Ne mia te ŋua kanu, mia kpɔ be aleke mia wɔ mia tsi le mia de dukɔ me de. Na ma wan corruption. corruption edume fiawɔe ɖe edze be nosẽ ŋkume ne míaƒe tradition wɔe be míate ŋu anɔ te ɖe anɔ te na mí ne míakpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe tradition manɔ anyi eyae na be míle fuɔ kpe nɔvi lɔlɔ tradition manɔ anyi eyae na be míle fuɔ kpe Míafɔ be ɖe míkɔ gbɔgbɔawo ɖe kɔ wɔ yameʋu, míkɔ wɔ ʋu, míkɔ wɔ keke, ordinary bicycle, we can not manufacture even chain, bicycle chain womate ŋu awɔe le Ghana o. Míkɔ mía ɖokuiwo ku ƒete ko ƒoƒu le West Africa, bicycle chain West Africa mete ŋu le wɔ. Est-ce que be gbɔgbɔawo ɖe wole dɔ wɔa? Can they bring us good things? The angels and the Jesus, can they bring us good things? Est-ce que ƒe biabia ye eya ƒe ŋuɖoɖo me kɔ le wona? Nu yiwo dze be míwɔ eya ye be mía modernize míaƒe structure wɛ. Na ame yiwo le gbɔ bɔ eh, eh, kɔnuawo nu ɖe. No, they shouldn't wait that míva tu woaƒe ne woafia mí o. Ame sia ame, education yi wovo kɔ va na mí ɖe, wokɔ le míaƒe susu wu. Mewɔ dɔ le university kpɔ, nye kple sukuvi kple lecturer wo mí tsa nyuie ɖe. Mele gblɔ be, education yi wole mía na ɖe is bogus. Yes, it's bogus. Yi ɖe University of Ghana, yi ɖe Cape Coast University, na va tia yi sukuvi woame etɔ̃. Kɔkɔ va yi da ɖe teƒe ɖe na tsi na be develop yourself le esi. Womate ŋu awɔ naneke o. Totally useless. Woawɔ vɔ woakɔ certificate anɔ dɔ di ekpa. Meka ne va yi ʋudɔa na wò ne nava wɔ. Yovo is only training you for him to employ you to work in his sugar cane factory. That is the education we have. Maga gblɔe ke na miaƒe minister of education le Africa, le Benin, le Togo. be ɖe they should change the system ne míakpɔ ŋgɔgbedede míaƒe hunɔgawoe ɖe ne wokpɔ be leke míate ŋu atrɔ asi le hunɔa ŋu woleke woate ŋu akafa wɔe ne videwo agatsi ɖe ne wodzi ɖevi yiwo they will come with intellectuals no train wɔe le africa iron le mía si bauxite le mía si diamond le mía si amegbetɔwo le mía si vɔ we are lacking That is the problem. Eske kpɔe be edze be míayi ŋgɔgbe. Ne míayi ŋgɔgbe ɖe, míaƒe bɔkɔ nɔ ebe mika nu ne miakɔ dagbekɔ va. Mitsina gbɔgbɔawo no fia mí ale míagbugbɔ ge ɖe mía ɖokui me ne míanu manufacture nu yi míaɖu, nu yi míanu. Manye yevu ava fia mí amatsi be mínu o. Mebia dagbe na wɛ, ne se nyiwo ƒe nuƒoƒo ya ɖe, dzagba ne wòaka asi tɔgbe ŋu, ne natsi na tɔgbe ƒe nyateƒe loo tɔgbe. Míaƒe gbɔgbɔ aɖe le dɔ wɔa? Míate ŋu akɔ develop na ɖea? Dɔkta ka gbɔ ame ɖeke mekpɔ biae biabia ma o. Aleke, ah, no, Edem biae biabia ma. Mía fo Edem le Pan African TV, ebiae be ɖe Aleke wòdzɔ aƒee wònye be fifia ɖeko míva yi ƒlena nu ava ɖu, míaɖe agble ava ɖu nu. Ebe wofi míaƒe lekewɔnuawo, ehadzidzi, míaƒe kɔltsawoe, wofi nu sia nu. Leke míawɔ hafi wòagbugbɔ anyɔ mibia hunɔgawoe? Ne vɔsa ɖe le míawɔ ɖe, míva wɔ nublabla xoxo ƒe vɔsa. ne míakpɔ ŋgɔgbedede. Yesu Kristo ƒe ʋua ɖe, netsi dze eme. Ne Mawu mate ŋu aƒo nu kple mí direct, vɔ ate ŋu alé via tsitsi wu awui ha ɖe mía ta ɖe, I don't believe in that thing. Mídi be míakpɔ ŋgɔgbedede. We need logic and common sense. We need development. Mía tɔgbuiwo ƒe kɔnu enye meka ɖe edzi haɖe be mekpɔ ƒe nuteƒewɔwɔ kpɔ. Mebia dagbe na wò amenɔvi. Video edze agba ne nàmee. Ɖevi yiwo tsi gbɔ ɖe woawo tame nɔ nuwo fia le mɔ dzi. Ame tsitsi ne see ɖe, mee na ɖeviawoe. Ne nàmee ne ŋhɔwɔwɔe. Ne kɔmɛnti ɖe le asiwò ɖe, ŋlɔe ɖe nuwo te. ne míakpɔ ŋgɔgbedede le míaƒe agbe me. Education ma de school ma va yi xɔ nuɖuɖu ma ɖu. See, ne education ɖe le yi ma advice vi nɔ be ne wòana via ɖe, go to technical school akpe ɖe ŋue. Technical school akpe ɖe ŋue. Enya sɔ yi ma le asinye me le magblɔ na wò egbe ma. Mebia dagbe na ame sia ame.